Salowmaleýkim Akja gelnje. Gurgunmy oglum saglykmy. Hawa gowy gowy. Oglum men şu kämillige girip çykýançam şuňa sergip beräýdä. Hä bolýa menem şo ýerde işleýän getirin kömek. Aýyl men özüm ony alyp gitjek bolsam meň näme garrydymmy meň näme güýjüm ýetenakmy gerek bolsa senem mündirip aýlan entäk men gujur gaýratym bardyr oglum beý diýme sen. Bagyşla Akja gelnje.
Aýtjagyň aýdyp diýjegiň diýip indi maňa gepiň owadanlamy oglum. Sen şular ýaly çyk çaga wagtyň ejeň bazara gidende, dükanlara gidende saňada biri seredendir-ä? Ýa seretmedim an aýda maňa? Seretdi. Siz seretdiňiz. Hä, şeýdi. Sen şoň üçin şu çagany bytnutman seret. Goý, arassaja howada hezil edip ýatsyn. Men häzir aýlanyp gelýän oglum, bolýamy? Bolýar. Häzir. Ol şu wagt gowy ýatandyr oglum, gitsin.

Beh, howa-da inim, ýaşlykda ýalňyşmaýan baram diýsene. Indi men saňa Hikmet jan bir zat aýdaýyn, onam gowaram saňa aýtýan saňa. Çagany ejesiz saklamak gaty kyndyr, gaty agyrdyr. Başlyk.
Ýuwaş inim, men gürlämde sesimi kesme. Ilk-ä öýlenme inim. Öýlendiňmi, şu aýalyň alyp beren gelinleri aždarha-da bolsa oňuşyp ýaşajak bol. Inim, erkek adam oňunamaz. Sen ownuk bolma. Geçirimli bol. Düşdüň? Giňräk bol, diňle meni. Oho, inim. Aýalyň häsiýeti ýaranokmy? Etýän hereketi ýaranokmy? Görmedik boldy. Ýa diýýän sözlerini halaňokmy? Eşitmedik bol. Dünýe giňäsoň dünýäň bir giň mahaly, keýpiňiz şaň mahaly degşip, gürleşip oňa düşündir. Eşitdiňmi? Durmuşyň bu mekdebini hemmeler geçendir. Düşdüň? Sen meňki aýdanlarymdan netije çykar. Gerek bolsa kömek eder, gerek ýerinde golla. Düşnükdimi? Başyň galar. Seň hem bäherden aýdan ýeriň bar-da, inim. Meň ýanyma gelip düşündiräýmeli ýa başlyk şeýle şeýle diýip ýaş çagam bar diýip. Men saňa burada käýäp ýörün näme işden gijä galýaň näme işe höwesiň ýok diýip. Düşündirin bolsaň men saňa rugsat bererdim kömek ederdim. Hä Dädeň aýtýan ýeriň kände ýaşly ýetýäňiz-ä inim. Sen nät diýsene. Balajygy Alla şu seýilgähde aýlan. Bolmy şem aljara. Soň bir boşaşan mahalyň meň ýanyma gelersiň. Ikimiz gürleşeris. Bilmedim-dä, başlyk.
Näme bilmediň-dä, how? Özüňden uly bir zat diýende Hawa, ýa bolýa-diý. Düşdüňmi? O bilmedikden jogap bolmaz. Bolýa, başlyk.
Seret, balyjyga. Ýöne barara, ejesiniň ýokdugyny bildiräýmeli. Bolýa. Bolmy? Bolýa.
E, körpe bolýan zatlar sen bir düşündüňmi? Menä çaşyň gözüne sereden ýa boldum. Muňa serede. Başyma bir topar apatlary indirip, arkaýyn ýüzüme seredip ýatyra. Allan, Allan. Baş çykýaňy. Gollaryn diýipdimi? Golla baş çyk, golla. Sen gollasaň, mena kaka bol mana taýyn. Begenje çagyryň. Alo, Begenç. Gitdiň maý dost? E gitmedik bolsaň, Kämile geläýde, bile gideli. Bola garaşýan onda. Bo.
Ahmetjan nähili agladymy? Ýok, aglamady. Turmat dämi? Ýok, ýok.
Berekella, Taňry ýalkasyn. Ahmet, seret men näme aldym. Ene, şuny çagalara geýdirýän. Hezillik indi, azara galyp ýörmeli däl. Şuny geýdirýän welin, bütin il aýlanyp çykaý. Çaga diňe gury zadyň üstünde ýatandyr. Emma biz ulaltdyk welin, falançaň ýanyndan aýrylmazdyk. Hamyr ýogaramyzda-da garşy barlap, Wah, şu öýüniň üstünde ýatan bolaýmasyn diýip, çaý içende-de arkaýyn oturyp çaý içip bilmezdik garşy ça. Indi dagy hezil-ä, muňa seret, şuny dakýaň, elli owaralary git, aýlan, gez. Çagajygyň gowy ýeriň üstünde ýatan. Hezillik oglum hezillik. Sag bol oglum sag bol. Barýas sag boluň. Sag bol. Taňry ýalkasyn weý oglum. Adamçylyk birden öýlenip çagaly çowgaly bolaýsaň maňa aýdaýgynyň oglum. Özüm seretjerin.
Kakasyna sereden çagajyklaryna da serederä. Bolýamy oglum. Toýy men size däýmeginiň. Bolýar sag bol oglum.
Seň adyň kim?
Meniň adym Mähriban. Seň adyň Mähriban, tüweleme. Meňem gyzymyň ady Mähriban. Jigiň ady näme? Osman.
Osman tüweleme.
Onda süýji uçlar tagamlymy? Hawa. Başlyk.
Her gyzym. Bagşlan şu berdi näme işleýäňiz? Göre ok işläp otyr. Jigiň ady näme Mähriban?
Osman. Osman tüweleme. Bu siziň etmeli işiňiz däl-ä? Goýsana gohuňy. Iş işdir-de, kim edende näme ol? Işiňi gutardyňyz aý. Ahmet!
Sen näet diýsene gyz. Ahmet!
Başlyk. Ýok-da. Ýene-de ýok-da şol. Ýok şol, ýok, hiç ýerde ýok. Ähli bölümi aýlanyp çykdym. Tapylanok. Soňky döwürde hiç wagtynda işe gelenok. Ýok, men ýadadym o başlyk, bol edeliň, bes edeliň. Ýa ha şoňa belli bir çäre görüň, ýa-da meni başga bölüme geçiriň. Ýadadym ho. Bolduňmy? Ýadadym.
Köşeş. Köşeşer ýaly boldumy? Äý ho, ýok adamyň gybatyny etmäli-le, Öwez jan. Düşdüm ýanyňda ortagyň gürrüňini etseň. Ýaňy ýolda gelýärkäm Ahmede duşdum. Kime?
Ahmede.
Şu Ahmediň näme ejesi-kakasy ýokmy?
Men düşünmedim. Ahmediň ejesi bilen kakasy barmy? Bar.
Kakasy meň synpdaşym. Eý, kaka seň synpdaşyň bolsa, bu näçe ogully kömek edenok-aý? Näme edenok? Kömek edenoklar diýen. Başlyk düşünmedim men, düşünikräk aýtsaňyzlaň. O nähili kömek edenok? Ýaňy gelýäkäm. Hawa. Ahmediň elinde gulak gulja çaga bar. Hanmyň ejesizem ejesi bilemok gitdi diýýä. Duşduň? Ejesi kakasy Ahmedi oňa kömek edenokmykan diýýän. Ow agtyk diýen zat süýji zada. Hawa.
Illere agtygym diýip öli geçip barýa. Menä haýran oň ejesine kakasyna.
Ahmedi elinde çaga bara. Hawa çaga bar. Näme boldu-ow? Nämä gülýäň-ow? Goýsana özi. Aý başlyk, aýal ýagyz-aý. Näme?
Diňle, häzir men size hemme zady düşündireýin.
Toýa gitsek, bir gün bize az bolmazmy? Iki güne rugsat berermi? Şeýle barsak-a bermez, ýöne bir iş etsek bolýar. Hawa.
Akja gelne jana tanaýaň. Hawa. Şol Akjajygyň arabasyny gapysynyň agzynda goýar. Häzir iki bolup gidýäs. Arabajygy alýas. Men-ä arabajygy alyp, başlygyň ýanyna barýan. Sen bolsa şo taýda gal. Akja gelinje çyksa-da, güýme, bir zatlar et, bolýamy dost?
Bolýar. Beh.
Öwezjan ýene inim. Hop. Şu meni aldasalar halamokda.
Başlyk. Aldasalar kim halaýar? Menem halamok. Sen Ahmediň kakasyny tanaýan diýdiňmi? Hawa, synpdaşym. E şoň bilen duşup bolmazmyka? Bolar.
Häzir men jaň edeýin. Alo.

Olardanam alyşdyraýyň başlyk. Ýene-de, hä, getirip beräý şolaram. Olam ýetikmi, ýetmezem Özem bar-a. Hawa.
Ahmetjanyň çagasy oýnaýmasyn. Tä öýüne çenli ugrat. Eý, sag bol, başlyk. Düşdüňmi?
Gördüm.
Gerek bolsa çekinme-de geliber. Özem mugt. Bolýarmy? Sag bol, başlyk.
Bor.
Bor, ýöre.
Hany, ýöre.
Sag bol, başlyk. Eden ýagşylygyňyzy hiç haçan unutman. Ýaňky aýdan sözleriňizden soň men kän oýlandym. Ýalňyşypdyryn. Ýaşlyk edipdirin. Men gowusy gelnimiň yzyna gideýin. Alyp gaýdaýyn. Çagama eje, özüme-de ýoldaş gerek. Meň rugsat berseňiz başlyk.
Bor, rugsat. Bir hepde bolýamy? Ýok, iki günem ýeterlik. Iki gün?
Hawa. Men saňa üç gün rugsat berýän. Git, gelniňi äkel. Aý, sag bol başlyk. Düşdüňmi?
Sag boluň. Çagajyk eje gerek, dogry aýtýaň. Öwez! Haw! Men seň ýeriňe wagtlaýynça täze işgär aldym. Arkaýyn gidip gelsin diýip. Sen şoň üçin arkaýyn git düşüş. Öwez diýýän, haw! Gulagy asýan başlyk.
Gel-le! Barýan, barýan. Şu täze işgärem alyp gelsene.

Ine biziň täze işgärimiz şu.
Näme? Käte şeýle-de bolar ýa.